Parc Merveilleux um Kannerrechtsfest. Da kommt mol mat! Ech sinn hei mat der Madamm Kreher, Cheffin vum Kannerrechtsfest. Moie Madamm Kreher! Moie moie!
Wat ass d'Kannerrechtsfest iwwerhaapt? D'Kannerrechtsfest ass e Fest, wat mer eemol am Joer feieren, fir all déi Kannerrechter ze feieren, déi et der ginn. An et ginn der vill, et ginn der 54. An all Joers feiere mer en anert. Kannerrecht Dëst Joer ass et d'Recht op eng propper Ëmwelt. All Kand soll d'Recht hunn, an enger propper, gesondener Ëmwelt grouss ze ginn. Wow, interessant. A wéi ass d'Fest fir Iech? Fir mech ass et all Joers erëm eng Kéier nei. Dëst Joer ass elo e bësse kal, mee dat ass egal, well Rechter ginn et ëmmer an si sinn och ëmmer gülteg. A virun allem sinn ech frou, all déi Kanner, déi dëst Joer heihinner komm sinn a bei um Rallye matgemaach hunn, datt se vill Spaass haten. Lo sin ech hei mat der Madame Bressanuti vun ONE aus dem Educatiounsministère. Moien Madame Bressanuti. Moien Maja.
An wéi ass d'Fest fir Iech? Ech fannen dat Fest hei ganz ganz ganz flott mat all deene Spiller déi do och ugebuede gi, flott Aktivitéite fir Kanner. Ech hat och schon d'Geleegenheet mech mat e puer Kanner ze ënnerhalen, déi och all gesot hu wéi flott dass dat hei ass, déi och deelhuelen hei un de Spiller. Also fir mech ass dat e ganz ganz ganz schéint Fest. Elo gi mer bei de Rallye a kucke mer emol ob mer e puer Kanner fannen. Wisou wollts du mam Rallye matman?
Also mir si mat der Maison Relais méi fréi komm, also hunn ech geduecht da maache mer emol beim Rallye mat. Ech wollt Spaass hunn an Aktivitéiten probéieren. Cool, wéi war de Rallye? De Rallye war mega cool, deen huet vill Spaass gemaach. Gutt, ech hunn et gutt fonnt. Wéi eng Statioun has de am léifsten? Déi Statioun mat der Foto ze man. Wéi eng Statioun has de am léifsten? Ech hunn ufanks déi all cool fonnt. Statioun 6.
Wat si Kannerrechter fir dech? Also Kannerrecht ass e Recht, sou wéi Mënschrechter. wou Kanner hunn.
Firwat si Kannerrechter wichteg? Kannerrechter si wichteg. Ech nennen der elo dräi Ziler. Éischtens emol fir se ze schützen, fir d'Kanner ze schützen. An dat zweet Zil ass fir d'Kanner staark ze maachen, datt se kënnen an d'Schoul goen, sécherzestellen, datt eng Médecin do ass. An dat drëtt Zil, dat ass fir d'Kanner och bedeelegen ze loossen, datt se gehéiert ginn. Also ech fanne Kannerrechter si wichteg. well se dofir suergen, dass Kanner gutt behandelt ginn.
Wie wielt wee beim Molconcours gewonnen huet? Ma do hu mer eng Jury vu lauter Leit, déi vill vu Konscht verstinn an all déi Wierker kucken. An et war ganz schwéier, fir dëst Joer richteg gutt Gewënner erauszefannen. A wéi wiele si da, wee gewonnen huet? Mä si hunn do verschidde Krittären, also wéi verschidden Elementer, déi se musse berücksichtegen, esou wéi, wéi original ass dat Wierk oder wéi staark ass de Message, ass et eppes, wat mech usprécht? A wann dat alles passt, dann ass een de Gewënner.
Esou wollts du mam Concours matman? Ma ech hu gären ze molen. Jo ech fannen et och ganz schéin ze molen, dofir wollt ech och matmaachen. D'Joffer huet eis gezwongen. Ech wollt gesinn op ech gewënnen. Also ech fannen et zimlech cool. Cool ze molen jo.
An du?
Och.
Wéi krut dir d'Idee ze molen wat der gemolt hutt? Hatt huet mer déi Idee gesot. Welt. Am Mier, do leien och Plastikstécker an e puer Leit wëssen dat jo net an do kënne mer dat am Molen eebe beweisen. Ech hunn d'Natur gär, dann hunn ech einfach d'Natur gemoolt. Ech hunn Entrepriser gemoolt déi CO2 benotzen an eng grouss Kreiz dohinner gemaach. A wéi fillt et sech u gewonn ze hunn?
Déck frou. Gutt frou. Mega gutt.